Şeýledir ol käte-de oglan, näme, bir-birinden etmiş bolar. Şeýdip öz-özüme teselli berip, dagyň öň ýanyna gitdim men uka. On alty ýaşymdan ötüp-ötmäkem, bu neneň ahwalat? Birnäçe waka. On bäş ýylläp Eziz diýip gezenim. Şeýtdi-de kem-kemden Ezizim boldy. Haramtyly ylga guýyň başyna hanaman galjy Eziziň geldi, diýip obamyzyň Bibi şeýtany Sanjardy böwrümden iňňesi bilen. Bir gün selin ýygyp ýören wagtymdy. Gabat geldim onuň tüňňüsi bilen. Ol hem edil şeýtan ejesi bilen bir almany iki bölen ýalydy. Ýok, olary alma bilen deňemen, bir türşügi iki bölen ýalydy. Bir mahallar onuň eminden gelýän Eziz bilen dost dereje bardy. Bir klasy ketde mekdebimizde Gumul diýen diwar gazet çykardy. Ýedi dürli surat galamy bilen olar şol gazede surat çekerdi, samolýot çekerdi, otly çekerdi, pyşbaga çekerdi, gyrak çekerdi. Pyşbagaň üstünde öz keşbini görüp tüňňüjigimiz diriň-diriň bökerdi. Bir gün edil gözümiziň alnynda Bibi şeýtan ýyrtyp gitdi gazeti. Olam bize ezýet berse beripdi, ýöne bizem kemmirmändik ezýeti. Gazeti ýyrtsa-da ýyrtypdy weli, ýyrtanyna müň gezek edipdi puşman, soňra özi çopan diýen gazetde üç aýlap oturdy pyşdyllan düşmän. Howa çoly ýerde çölüň içinde, gabat geldim şonuň tüňňüsi bilen. Men-ä Selim bilen başyma gaýdym, olam depip duran töňňesi bilen. Bir garry ojaryň garry düýbüni urýa, depýä, döwjek bolýa, bolanok. Läliksiräp ösen ejem oguljyk bir çüýrük töňňä edip ötde gelenok. Gujagyna bir gyzy salaýaňda-da, nädip oňarjagyn, men-ä bilemok. Beletdim men o tetelli ojary. Oňaraberdim çepelim bilen. Ýylan-selinlerimi bir ýere toplap, bogmaga oturdym Gök Selin bilen. Onýança-da maňa göz düşdi-de, töňňäni serrelip-girrelip depdi, töňňe-de serrelse-serrelse boldy, özi ondan beter serrelip gitdi. Mahal-mahal seniň bolgusyz zada gülkiň tutýar bolup, goýjak miltiň ýok, agzyňy tutsaňam etjek zadyň ýok, burnuňy tutsaňam etjek zadyň ýok. Gülesim gelse-de gülmejek bolup, dodagymy dişläp başagaýdym men, hojam juwaz seni ýadyma salyp, dogrusy gülkimi. Soradan goýdum men. Diýdirek bir zada gülkiň tutanyna, şoň adyn tutaýgyn diýerdi ejem. Bütin ömür boýy birje gezek hem ýylgyrman ötenmiş Juwazjy hojam. Garaz, Juwaz diýdim, Künjara diýdim, eý diýdim, beý diýdim, gülkimi goýdum. Şo mahalym niredendir bir ýerden hakydama geldi, üşdep bogaýdym. Bu aýdym her toýda ýetmiş aýdylyp, bütin gul içine dolan aýdymdy. Tüňňi ýaly näletkerde sataşyp, ýan bir naçardan galan aýdymdy. Ejem ogly äre duçar bolandan, bir saňsara duçar bolanyň ýagşy, naçaryň elinde naçar bolandan şir elinde naçar bolanyň ýagşy. Zalym atam berdi bihepbe äre, ejesi är boldy, ogly biçäre. Gözüň aýla Taňrym gumul naçara şeýdeniňden meni alanyň ýagşy. Üçünji doktor hiňlenip durkam, hazanaklap geldiýaňky nägehan, Arma Urgulnäg, senmidiň asyl? Hawa, mendim. Özüň arma Tüňňihan. Näme görüp ýördüň? Ojarjyk ýygýan. O nähili ojar? Muny öňe çelin. Bilýän bolsaň, onda näme soraýaň? Aý, ýöne oýundan soraýdym, gülüm. O nähili gülüň bolýamyşym men? Hany ugra şundan haramyň biri! Kimiň haramdygyny, kimiň däldigini görüpdik ýör sizi çaýdan bäri. Nämäni görýärsiň haram ýer çeken? Eziz bilen edýän işiňi görýän. Owkalalyp duran döşüňi görýän. Dodak sorup duran dişiňi görýän. Birje haýyşymy kabul etmeseň, äleme jar edip işiňi görýän. Meniň haýyşjam ýekeje haýyş, diýdi-de ýüzüme ýyrşaryp bakdy. Şonda gaharyny ýuwutmajak bolsa, Gülnäz apam zatja gannar boljakdy. Şu mahala çenli ezizim weli. Alty-ýedi gezek görşüpdik weli, tenime degmäge beýlede dursun, heniz eşigime-de degmänini eli. Onam öýle aýytmyşyn Tüňňi han, bizden gitjek ýumuş bolsa eşiteli. Eşitseň sen gyzy söýenim üçin, ugrunda üç ýyllap köýenim üçin, dünýäde Gülnäzden başgany söýsem erkek bolmadygym diýenim üçin şujagaz adamsyz çoluja ýerde alma ýabagyňdan bir posajyk ber, ýogada şu ýerden ýelguýa çenli adyňy göçeräýdişim bor. Tumujan güjürä etmeseň bolýa, soňky dörän zatdyr posa diýen zat, ähli gerek zadyň bir posa bolsa Gülnäziň ýanynda zatlar aňsat. Ýöne ol eziz düýaýmaz ýaly ýuwaşrak ogşap ur zady wagt, diýdim ol dodagymyň ýanyndan uzap gaýtdy bir gijijik dodajyk. Ynha, saňa poza, gara tirşejik! Ynha, saňa poza, haramzadajyk! diýip, çep elimiň arkasy bilen agzynyň üstüne ýelmedim weli, ýylan selneme çykap bolýançam, dodagynyň içine girmedi dili. Birdenem hasyrdap ýerinden turup, öýlerine tarap ýazzyny berdi. Gaçanyny şemal bilen ýel görüp. Golalyny Gülnäz bilen gol gördi. Şolaryň pozy ýeterlik boldy. Gaýdyp poza bilemedi ýer çeken. Onýança-da ak depäniň üstünden ak şyrdagyny bulaýlady bir çopan. Ol çopana tagzym etsin her çopan. Erkim etse Garagumuň çölüni, Müň nobatly bir desterhan ederdim. Bütin ýer ýüzüniň çopan-çolugy guma üýşsün diýip perman ederdim. Eziz çerkez ogly şu günden beýläk baş çopanyňyz diýip yglan ederdim. Öl! Özümem bir süreň çopany bolup, onuň sözüni derman ederdim derde. Emma bu arzuwym tersine bolup, çopanlar ýygnandy başga bir ýerde. Ýygnandy çopanlar başga bir ýerde. Açyldy olara başga desterhan. Ol näzin-aňlatly desterhan däldi, desterhanlaň duzuny saklanýan meýdan. Diňe aramyzda tohumlyk ýaly, ýeke ganly post edilen ýer çeken ak selinli ak depäniň üstünde ak şyrdagyn bulaýlady bir çopan. Çopan ak şyrdagyn bulaýlap durka, faşistem ak tugyn bulaýlan eken. Çopan meň ýanyma golaýlan wagty faşistem Moskwa golaýlan eken. zatlaryň hemmesini soň bildim. O mahal dünýäden habarym ýokdy. Ak guş ýaly akja syrdakdan başga gözlerime dünýe görnenokdy. Eziz bolaýlady akja syrdagyn, gülnän bolaýlady gyzyl ýaglygyn. Aşyklary hasam ýandyrjak bolup güýjümizi synasa-da Çogly gün, gök pürli sazagyn salkyn saýasy bize pena boldy öýläne deňiz. Ýöne welin pena bolmaýanda-da ojagaz howurjyk hiç-de maňa hiç. Bir garyşlyk gapdalymda otyrdy, yssydan-sowukdan halas edýän güýç. Oturdyk, dünýäniň gürrüňini etdik. Tüňňüniň, töňňäniň gürrüňini etdik. Ýuwaş-ýuwaş bir-birimi ýakynlap, bir pynhan ädimiň işigini etdik. Emma şony nirä ädimläp bilmen. Men Ezize bakdym, ol maňa bakdy. Göwnüme bolmasa Eziz şomal şol ädimi ätläse-de boljakdy. Bi sözleri aýyp görmäň Gülnäzden. Ýüregimden syzýan sözler bi sözler. Ýigit jaý pursady elden giderse käte-käte geň göräýe gözeller. Şeýle sypaýydy, şeýle agrasdy. Kyndy onuň üçin, kyndy ol ädim. Ýigit çemen aşa agras bolsa-da, gaty gowy boljak däl-ow diýýädim. Soňra bolsa şeýle häsiýeti üçin näme üçindir hasam beter söýýärdim. Ýa-da şeýle ýygrymydy, ezizim? Ýok, ol ýygry däldi, algyr bürgütdi. Ýöne ol üýtgeşik sabyr-takatly, üýtgeşik bir kanagatlygytdy. Göýä eken güllerine guwanyp, ysgamaga dözmän ýören bagbandy. Ozalam bir ýerde aýdyşym ýaly, heniz eşigime-de eli degmän. Belki şonuň üçin söýýänlerimden aslynda nämekä söýgi diýlen zat meniň gulagyma degişine görä söýgi adamdan öň dünýä inen zat. Mydam Adamylly agamyň ýany edilerdi bizde ýüz dürli gürrüň bir mahallar gören neslini aýy akyl çaşyp aşyk bolarmyşyn gün. Ilki duşuşykda kanagatsyz gün biedeplik bilen ogşanmyş aýy biýagdaýa aýyň gahary gelip oň üstünden arz edenmiş hudaýa. Şondan soň Hudaýyň emri boýunça, Aý gije doganmyş Gün bolsa gündiz, belki şu zatlardan many ogurlap, dymýandyr ýanymda, dymýandyr Eziz. Olam şeýle bolsa şeýledir weli, Eziziň asly oglandy, sypaýylyk, edepbillik, agratlyk süňňüne guýlandy, bile doglan. Agratlyk gyza-da gerek zat weli, oglan halkyna-da şonçarak gerek, emma weli şu zeýilli pursatda Käte alçagy hem küýsäýýä ýürek. Gyzlaryň köpüsi alçagy söýýä. Söýmeseňem özüni söýdürýä alçak. Ýöne ol alçak bilen alçagyň parhyny bilinse gowrak boljak. Kä gyzlaryň alçak diýip tutany, alçak däl ýaňranyň baryp ýatany, ýok joralar beýdip gatyşdyrmalyň herw ýyljyraklap habar gatany. Alçagyň ýylgyryşy bir hili bolar. Ýaňranyň ýylgyryşy bir hili bolar. Ojar közi bilen selin közüni ýanaşdyryp goýan ýalydyr olar. Olaryň ýylgyryşy şoň ýaly bolsa, agrasyň ýylgyryşy nämä meňzeşdir? Gandymyň közdi, çetiň közdi, olary hem bir köz bile deňeşdir, diýip biri menden soraýsa eger, şeýleräjik jogap bererdim meger. Agraslar bir gezek ýylgyrar weli.